Merba tfal, jiena Ġanni. U jiena Kay. U llum ħanibdew rokna ġdida, ir-rokna tal-qari. Tħobbu taqraw intkom? Iva. Mela poġġu bilqiegħda ħalli nibdew u naraw il-ktieb tal-lum. In kollaborazzjoni mal-Merlin Library. Ħa jkollna numru ta' kotba u llum l-ewwel ktieb huwa Għaliex Inħobb il-Pets ta' Trace Moroney, adattat għall-Malti minn Charles Asher. Ejja nibdew. il-pets tiegħi kollha nħobbhom. L-akbar li nħobb hija l-kelba tiegħi Poppy. Nieħu gost inħares lejn għajnejha ħelwin u jleqqu u niggusta nara tferfer denba żgħir u ħelu. U nieħu gost ukoll meta tilaqli wiċċi biex turini kemm tħobbni. Jien qatta' ħafna ħin ma' Poppy. Dawn huma xi wħud mill-affarijiet li nħobbu nagħmlu flimkien. nilagħbu bil-ballun, nieklu xi ġelat, inħaffru fil-ħamrija u nimmaġinaw li sejrin għal xi avventura f'xi pajjiżi 'l bogħod. Billi d-dar inrabbu l-annimali, qiegħed nitgħallem dejjem aktar kif nieħu ħsieb ta' xi ħaddieħor. Għax ovvjament il-kelb trid tieħu ħsiebu, għandu bżonn l-għajnuna. Li Poppy nuriha kemm inħobbha billi nagħtiha dak kollu li jkollha bżonn kuljum bħal. Ilma fresk, ekkel tajjeb għall-kleb, sodda konda u sħuna.
Eżatt, ħalli jikun tista' titgezzez. Jugarelli biex tilgħab, neħodha xi passiġġata u. U nagħtiha ħafna attenzjoni u nqatta' ħafna ħin nilgħab magħha. U biex iħobbu jilagħbu l-klieb? Bil-jugarelli tagħhom. Bil-jugarelli tagħhom, eżatt. So eżempju, il-blalen twaddab ommlhom, tkun qed tilgħab catch. Importanti li nqattgħu l-ħin magħhom. Imma hemm xi ħwejjeġ li ma tantx nieħu gost nagħmel. Nipprova nfiehem lil ommi kif xi żarbuna jew oħra spiċċat imgerma u nnaddaf il-ħmieġ ta' Poppy. X'iħobbu iktar jisirqu l-klieb?
Iż-żarbun.
Iż-żarbun. U dawk li nilbsu f'saqajna x'jgħidulhom? Il-kalzetti. Kemm-il darba nsibuhom f'xi toqba. Meta nieħu ħsieb il-pet tiegħi, insir naf ħafna ħwejjeġ dwar saħħitha. X'l-aħjar nagħmel biex inżommha kuntenta u ma timradx? Poppy qisha l-akbar ħabiba li għandi. Magħha nħossni kuntent u maħbub. Xi kultant, meta nkun qalbi sewda u nħossni waħdi, Poppy donnha tinduna u tiġi titgeddes miegħi Meta ngħannaqha miegħi nħossni ħafna aħjar. Għax il-klieb għandhom bżonn ukoll min iħobbhom. Darba fis-sena fl-iskola jkollna Jum l-Annimali. Din il-ġurnata speċjali nistgħu nieħdu magħna il-pets Il-pet favorit tagħna. Kemm nieħdu gost. Hi xi ħaġa interessanti li naraw pets oħrajn. Tagħhom x'inhu okej.
Il-kelb tiegħi.
Ta' min fejġi? Hello. X'ismu l-kelb tiegħek kej? Kobi. Kobi. Illa kemm hu ħelu. Jixbah ħafna l-puppy hawn, għandu l-istess kuluri. Hello Koby! Xi pets ikunu sħan u miksijin bil-pil, bis-suf. Oħrajn ikunu kesħin u tħosshom se jiżolqu minn idejk. Filwaqt li oħrajn ikunu sufin li kważi tibża' tħares lejhom. Immaġina kieku mmur jien kif jagħmlu. Imma jien naħseb li għandi l-aqwa u l-isbaħ pett li hawn fid-dinja kollha. Inħobbok Poppy. U hekk tfal, spiċċajna naqraw flimkien l-ewwel ktieb. Nispera li ħadtu gost. Hawnhekk. Dak il-miraqad bravu. Intkom għandkom pets? Għidulna jekk taf kif tieħdu ħsiebhom u x'isimhom ukoll. Tinsewx li issa baqgħalna seba' kotba oħra x'naqraw f'din is-serje. Jekk ħadtu gost, agħmlulna subscribe u like ħa nkunu nafu li ħadtu gost.